Luwo kitwa gi timbewa. Joluo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chul Onagi TV Adundo Jaluo. Wakelonu chenro machalo kaka Dund Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo ka mulo ngima dhano, weche masako ita, gino ma bende mulo adundo Jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano to en ang'o ma bende degigom timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV Adundo Jaluo.

E, chenro mar ariyo odiechieng' ma kawuono ka mokwongo pod wago erokamano maduong' ahinya ne Obong'o Nyakalaga Nyasach polo gi piny momiyowa kinde machalo koda kamande mondo wachak warom ka gwa mbaka. Dondo nagi en chenro makelo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich kwakelo kacha jotelo mopogore opogore kendo wago mbaka. Kawuono wan kandi kaachiel kod Migosi Bernard Adhiambo Ogwa ma en kacha jalony e wechego mag tudruok kaachiel kod e, wechego e lony manyasani kendo dhi miyowa mbaka motenore chutho to e wechego motenore kaachiel kod ombulu kata mana kawo kura mag jowa kwamenyo counties ma Kaluo e, kwacho gi county ma Kisumu, Migori, Homa Bay kaachiel kod Siaya odhi nyiswa ni to gie sani ma bende koro yiero mar higa gana ariyo kod piero kod abiriyo okayo Wan kaka oganda Luo bende waseikore e yono makare to ka podi to ang'o monego bed ni watimo jokrom gajwa wan kode kendo dhi nyiswa ni to gi sani kwan mag ji adi ma bende osekawo ombulu ma kata kwa dhi e yiero gi sani oganda Luo bende nyalo go kura jokrom gajwa en adi e iye kanyo bodhi nyiswa ni to mondo mi wabed e power kata bende wabed go teku kaka oganda Luo wadwaro kura maromo na jokrom gajwa matayo chenro en Steve James aka Nyakwar Nyarwenyo 1 tarik en tarik prariyo kod abiriyo dwe mar ang'wen higa gana ariyo kod prariyo kod auchiel. Akawo thuolo makende mar rwako uh, jatelo ma wan godo kande ka bende akwayi mondo mi luwe Facebook pages mago chuny onagi TV, TikTok chuny onagi TV, YouTube chuny onagi TV. Wachako chenro e yo machalo goda kama ndie. Migosi Bernard Arwaki. Erokamano Steve. Iriyo nade? Ariyo maber, piny ochakre maber. Mm. Erokamano. Kawuono wuok tich ang'e ni useluororu. Waseluorore, wan e tich. Un e tich. Eh.
Eh, tich ru nade? Tich tich ok rach.
Mm. Tich wanyagre go maber ahinya. Mm. Yes. Mokwongo kapok wachako, adani mondo inyisna jahera ma chunyna gi TV ni to Bernard en wuod kanye? Erokamano, mm.
erokamano Steve. Mm. Mokwongo adwa go erokamano makende mm. kuom gwela e chenro ma kawuono gokinyi ma kawuono. Erokamano. Chieng' wuok tich. Uh, eh, chunya nagi TV. Mm -hmm. uh, eh, aneno ka studio comfortable. Erokamano. Kendo mano dwoko ma nyaka mi. Erokamano. Kendo kitwak titwak kibet kibet mofuyanga. Eh. Hey. Kimor. Kimor kendo mm. chunyi mm. ng'ich. Mm. Wach nyalo wuok iwich sama ibet maber no. Mm. An nyinga en Bernard Adhiambo Gua. Mm. An uda lego. Mm. Alego kogelo adak kogelo. kama iluongo ni skul papo riang mhm. tajamur ng'iya mano dak bodhi kogelo mhm. eh, awuok alego usonga constituency kar osiepna moluor samatandi specifically e south east alego ward mm. morit gi mercedes madowo mhm. mane kuma wuokie to dala ma nairobi adak lang'ata constituency eh, motelne gi moluor mheshimiwa jalang'o eh, nairobi kanyo adak karen erokamano Erokamano maduong' ahinya kuom dwol machalo koda kamano. Wan ga gi ngero ma bende uh, wamiyoga oya wuod Luo. Yes. Ma bende samoro ginya ni to oh, Bernard en wuod Luo adier. Yes. Watimo giga gi ngero.
Erokamano.
Amano ber kabisa. Yes. Ngero wa ma kawuono joluo nogo ngero ni kidi ma jogedo odagi. Isewinjo gino? Asewinjo maber ahinya. Mm ni kidi ma jogedo dagni mm. en mitiyo kode e kona e mar gero ot. Mar gero ot. An jaluo kamili an wuod alego mokew alego mhm. an wuod nyagoro mhm. nyagoro liaye koro an jalego mati mata erokamano ah, erokamano modong' ahinya kwachaka chaka uh, nyiswa ni to gie sani mm. oganda luo bende koro sama wawacho ni wadwaro pawa mm. oburu samoro wacho ga ni wadwaro pawa king'iyo kuom lindo wananchi kocha bende gin giwacho ni nyaka wakaw kura mondo mi koro wagol sirikal golo sirikal e telo nyaka ibed gi kura dwaro power nyaka ibed gi kura gie sani king'iyo counties ma kaluo bende registration moro kata mana kepo mogo moro mbulu dhi nade erokamano ahinya steve mm. eh, an amor ka sani koro wakawo thuolo makende wadiscuss weche mag numbers mm -hmm. kaluo kama gik mosebedo kok timre kendo adwa goyo erokamano kabisa station maru ni nikech uluongwa mondo wagoye mbaka mm -hmm. nikech eh, sama wago mbaka kodu kama eka wachopo ji mang'eny mm -hmm. eh, wasebedo gima iluongo sani ni enhanced voter registration ma en mas ma orumo kiny ma kawuono kiny odiochieng' mogik to kane ochakre to ndalo prariyo gachiel mokwongo jaluo no register elf mia achiel kende Elfu mia achiel, the first- yes aha, the first 21 days 21 days. to wigni wik mogik mochakre mande mokalo cha nyaka nyoro sunday a new registration mar ji 69 mhm. koro imagine ndalo abiriyo ji 69000 mhm. mm. to ndalo 21 days ji elfu mia achiel counties mag joluang' wengi mm -hmm. to focus marwa en county ma migori homa bay kisumo kod siaya mm -hmm. koro giminyalo fwenyo ni ka ji obedo boriwre botim systems mirango data technology to numbers dhi malo koro in a week wa manage 69000 mm -hmm. to wige adek mokwongo to watim 100000 kende koro nyisi ni ka oket concerted effort ji oriwo lwedo to numbers gi dhi maber koro nyaka enas voter jiro ni ochakre kenya olor nyoro mm -hmm. nyon 169000 mm -hmm. kaka the four counties gi Target mane omiwa ga IBC ne en 246,422 counties wang'wen gi. Mm -hmm. One at 62%. Nomi, nomi target ma 246,422. Mano target mane IBC oketo. So noon gi 169. 169, mm. 169,000. Mm -hmm.
We are about 62% mm -hmm. of the target. To gini osudo nikech e week mokalo ni. Wabiro gi yore mopogre opogre, watiyo gi data, watiyo gi teknolojia masani, watiyo gi system mar ngao, watiyo gi community leaders mondo wa mobilize ji. Koro numbers go ok ek mobe nwa betie, mm -hmm. lakini at least ok wadhi tieko marach ahinya. Kineno kane wachako national average kadhi to wan below national average. Sani ka koro wan waringo national average kaga ka. Mm -hmm. Koro mano en gima otim timre maber. but gima duong' mogik ma watimo ma wafwenyo sama watimo gini mobwogwa kabisa mm -hmm. nitie kwan joluo e counties ang'wen gi milion achiel eluf mia abiriyo eluf mia ariyo gi piero abiriyo mm -hmm. ma kisungu wachon 1.27 million mm -hmm. luos mm -hmm. in four counties of migori homa bay Kisumu kod Siaya mm -hmm. man gi kitambulisho to ngombulu to gombulu ji milion achiel gi eluf mia ariyo gi Gima gin prabiriyo ati- gi prabiriyo Mhm. to gima lich mogik eh, steve kanyisi ni neno kuom nambani wachako watimo iluongo ni filtering wachako wapiedho wapiedho ip- ipogo chalo ng'ama ng'ama kalo riwre gi oduma tidwa keto oduma kando ok kal kando wapiedho bwafwenyo ni kuom ji milion achi- achiel eluf mia ariyo gi prabiriyogi nitie ji milion achiel gelf apar gaboro 1 million and 18000 mhm. ma kura ma 2022 cha ne gina gina ga idi to giongo ombulu medo kobadhogi kobadhogi parie giling aling ji milion achiel mhm. ma joluo mm. ma 2022 ne en ga idi to onge kura koro gima gini ofwenyo wan kara wan gi numbers mhm. Nikech tok mano Steve wachako watimo research. Research akeri luongo nang'o go dhowa ma dhuluo. Nonro. Watimo nonro.
Mm. Nonro ma scientific. Mm -hmm. Nonro moketie science. Mm. Ok en nonro kuma imuomro ka muoma. Mm. Ma wadhi i every village mar piny luo. Ka watimo luongo baseline data collection gi dho ngere. Mm -hmm. Ma wang'eyo gi nying gi. Joluo ma onge ma osechopo higni apar gaboro to onge ID namba no is coming close to 1 million between 800,000 mm. mano we man ga ID to onge kura ka mano research mo mano research mo atimo mm. bo timo gimlo kon validity test kwa sayudo research million.
ah mm. between 800,000 and 1 million and about 1 million. a million mm, about a million a million joluo mosechopo higni apar gaboro mm. to pok okawo kitambulisho koro ineno kikawo mano steve ji machopo milion achiel e piny luo ka mosechopo higni apar gaboro to onge kitambulisho imedo gi ji milion achiel gi alufu mia ariyo man kitambulisho to onge ombulu mm -hmm. ichak imedo gombulu wa mane wadhigo 2022 2.2 million ineno ka potential ma wan go i four counties gi en 4.4 million 4.4 4.4 million mm -hmm. koro nyiso ni ka waketo aketa efforts ma ng'ato ang'ato wuok un jofwambo gi keyo wagonu erokamano maduong' ahinya mm -hmm. nyaka ne wabi Kisumu ka to push the last mm -hmm. the last push iluongo ni final push final push e waluongo wan koro amen ararai Mm. gima dho ngere wacho rapid response initiative mm -hmm. en en gima koro sati moyudigo ne chalo ng'ama ng'ama ot wang' mm -hmm. ok idog chien idhi omo idhi omo wache mihero weche moyudigono eh. ema iwuokgo mhm. koro mane mane wabiro timo to jofwambo kokeyo usemiyowa support maduong' kabisa ka gik ma wawachogi mhm. uketogi to oganda luo winjo en ne nitie kitambulisho to nuwinjo ka regional commissioner madam flora wacho nitie kitambulisho i region ma nyanza ni kiriwo kisik nyamira mm. over 80000 mokalo eluf praboro ma pok okaw eluf praboro e kura en very significant mm -hmm. en gima nyalo chenjo nyalo chenjo kaka, kaka results wuok koro mago bende wawuoyo gi chiefs bwagologi e lwet registration bureau bwamigi chiefs gi assistant chiefs nikech assistant chiefs to ng'eyo ji nyaka kuma giwuokie koro steve an aparo ni mbele to ber mm -hmm. to gima nyaka watim ni nyaka ji kaw gini seriously mm -hmm. nikech e numbers ni te matinde idhi go e mesa idhi go e mesa kibiri mesa tipenyi ni biro gang'o mm -hmm. to kwa dhi mesa rwacho ni wabiro go 4.4 million mo kiluo nyanza counties ang'wen gi mm -hmm. ting'en kata ng'ama ne dwaro gimoro no nitie gima onyalo nyiso ni bwana kenauru numbers gi tabende amiyou kama mm -hmm. gini en ohanda ochalo ohanda ma nitimo chon mar niluonge ne yeso kose ma, ma kika ng'ato okelo ni rombo timiye oduma timiye oduma bas mm. mane kaka gini chal E, erokamano.
Uh, king'iyo bende samoro gino ma nyalo miyo ng'ama nigi ombulu, ng'ama nigi, ng'ama nigi opande yes. to ok dwa kawo kura. Yes. Samuoyo wuok kanye? E, erokamano maduong' ahinya Steve. Gini en penjo ma, ma, ma, ma kare nikech gima wasetimo en penjo ma koro wanyalo dwoko. Mm -hmm. gima watimo wigni wik mokalo no wabiro nyiso was- waset up gimiluongo ni call center en gima pok otim history mar siasa ma kenya ka waset up call center eh, group wani wan gi engineers ma bende ok ochunowa nyaka wadwa develop system wan gi engineers maloso alosa system mar call center no. Ni kanyo. Ni kanyo to kwasekawe to wa- wateme to wayudo feedback to kiny walose kendo chak imiwa feedback karomo chieng' mar adek to en world class system waloso world class call center system to wan gi data mag jok ma onge kura to nga ID. Koro magi e joma wachako go. Koro aloso waketo jo call center ma wuok jo Migori, joma wuok jo Mabei, joma wuok mana jo Siaya, joma wuok mana jo jo Migori, jo jo jo county man Kisumo. Kisumo. Hmm. Koro gigocho to giwuoyo gi ji. Gima duong' mogik en civic education. jowa kosebedo kilosogo koro feedback mon kon ber kwa loso gi jowa mhm. inyiso gi be ng'e nitie kata joma kia nitie mass voter registration madhi mbele sa mana dir hmm. koro ng'ato kura dhi mbele gima mora nitie joma kwase nyiso to go sim back hmm. bang da to sin eh na dhi bakaw kura hmm. mane ng'e kata kata na chiel nambo med nambo medre then nitie gima voter apathy Nitie jomoko to research wacho about 18.7% mag jok mwagochon ma bende tho mar jakom ni omigi samuoyo. Hmm. To mano gima was expected. Mano gima ne wang'eyo nyaka timre. Nikech eh, Raila His Excellency Raila Amolo Odinga to ne en ne en too huge ma void kowuok kanyakana magoro kawe no void moweyo bur moweyo duong' mm -hmm. ma inyalo neno ta gik matimre e pati ni mano hero miluongo ni ODM ni nyiso na en gima ne nyaka timre nikech en ne ji gone kura mm -hmm. en ne ji gone lweny koro jowacho nan kura nakawo kaka silaha ma ji gochon go Raila to Raila sani onge koro etiende mondo adhi akaw kura. Jomoko bende nyiso an gi kiak mikawe kura. Jomoko bende nyiso an eh, an to ok ang'e nadhi gocho an siasa aol go siasa wagoyo to bende ikwala kwala. Koro nitie gima voter apathy. Emomiyo wacho ni nyaka wabed gi effort mopogore gi machon cha. ng'ato be wacho ni kura ma bende kata kaka obagoyo to results oseng'ere ni mano be nyaka mago bende iwacho but above all the bigger percentage and lack of civic education mhm. koro mane mwatemo nyiso to ahogi ahoya ndi adhi kawo kura sama in go kura ni eka ng'ama okidwa inyalo gondo ng'ama idwaro inyalo tero pawa duogo kuomi to kok ikawo kura tionge pawa tawinjo ka giwinjowa Koro a very good percentage about 39.8% mag joma osegocho ni mhm. onyiso an gin gidhi kawo kura. Gidhi kawo kura. Koro mano is a good mano is a good achievement. Mm. Koro wadwa nawuoyo kodgi mos mos ma karom sama koro iloro kawo kura nikech bang' mass voter registration ni Steve to koro eka wadhi gi luor continuous. Mm -hmm. Continuous na ema koro mit. Mm -hmm. Nikech ento koro wich koro kwe onge koko onge reports mawuok week ka week koro itima tima mos Ijaza kaka idwaro. mos mos mos to ka ji fwenyo to jachien jaluo osechopo milion ang'wen mane mwadwa timo sani iwacho ka ni wan gi oganda maromo milion achiel mapok okawo kura Ko- eh, mapok ok tambulisho eh, mapok okawo kitambulisho eh, analyst, eh, data analysis ma bende koro timoni gin eh, oganda manyien kose rowere kose age bracket machalo nade Eh, gima gima nyalo buogi i datano mm. ni nitie kata jomoko mokalo higni prabich e eh, one million ka yes jaluo mochopo fifty something years to pok nomulo to ng'eny joma hikgi ng'eny ma pok omulo kitambulisho gin mine mine gin mine nikech ikawo dhako to kosekende to pok nodo kitambulisho to koro mar chware chama gi share Mm. ema ma mpesa kioro oro iro mpesa ni milicent to kodonjo to donjo nying benard mm -hmm. titang to no no kita kita mano mar mano namba yeah. jaoda koro mano mano reality mantie koro joma dongo majority of them gin mine chuotin then wan gi rawere ma below 24 years mano is a very big number below 24 years from data ma wan go to gima duong' mogik ni data ni watime at the mlango level mm -hmm. koro jogi wang'e gi kuma giaye wang'e gi nyinggi koro gima watimo sani iluongo targeted campaign iwacha idi wacho ni kwabiro gweng'wa malego kacha skul paporian kacha mm -hmm. to assistant chief ong'eyo no, kara ka wan gi ji apar gochiko to en wuod ng'ane ka ng'ane en chi en chi chi wuod ng'ane en ng'ane ka ng'ane ma koro iluongo aluonga targeted to register gi to wasudo mm-hmm. mano gima technology mwakelo ni okonyo to mano bende wadevelop system matime miluongo baseline data collection system mm-hmm. mik nini jomlango kumi gi joma nawa attach kuomgi keto numbers go gi nying to gino biro nwa e center at the high level to wan ing'iyo. Koro ng'at mo register tigol is list. Ng'at mo register tigol is list. Ma koro wadwa timo gini olawa watimo gini kon tracking. Mm -hmm. Koro wanyalo luwo tie gini ni gini dhi nade. Ne wan gi ji milion achiel koro dong' ji marom kama. Kawasudo kawasudo. Koro gima wawacho kendo na apart from 4.4 million manyisi ma 2.2 mm -hmm. mane nitie kura mokalo. Mm -hmm. 1.2 man kitambulisho to onge ID. man gi kitambulisho to onge voters card 1 million mosechopo higni apar gaboro to onge ID mano wan 4.4 kendo koro wawacho nitie joluo moko oganda makwar moko mm -hmm. matiyo Kiambu kucha e garage ng'eny kabisa jaluo ng'en kidhi weche mag gare kito jaluo mong'e tudo waya jaluo go panel beating maler mm -hmm. gin kumoro amora mm -hmm. kidhi Kiambu kacha gintie kiti Mombasa ti jaluma no donjo Mombasa 15 years ago wuod alego moro alego akaw gagi ma Mombasa kano donjo pok odok dala olal olal Mombasa tinde ber ber mtandao nitie nyalo nene hey. chon chakia tak modakie mm. nitie jaluo Nakuru jaluo ng'eny Kericho kama pono chai jaluo mantie outside four counties gi kwago hesabu gi through extrapolation man pok watimo research mana extrapolation mwatimo waparo ni ginyalo bedo 0.3 to observation watimono watimo mapiny koro 0.3 kimede 4.4 cha to wacho ni koponi wabedo gi effort ma intentional ma ng'ato ka ng'ato okwoko jopuonje are very instrumental jopuonje ng'eny they are the leaders of the community we are relying on them we are relying on the clergy mm -hmm. we are relying on other community leaders wakwayo members mag josiasa makwero makorwa koni obed mca obed ng'at mane osedwaro to koyudo obed kansila machon ka obed mbunge obed senate obed women rep obed governor mondo owuog jowa mondo owuog wakwayo koro chuny wach members of fourth estate jofwambo gi keyo mondo wachni wanyis jowa mondo okaw ka watimo effort ni Ka chopo sama ji dhi mesa, is possible mondo jaluo obed go kura 4.7 million strong. Erokamano.
Uh, nitiere oganda moko kata mana rowere chutho to nyithindo mabende sani nie form 4 mabende koro uh, kayo ma, ma kata mana e secondary school gi nitiere moko ma ikgi bende oseromo mago bende utarget erokamano mm.
kineno gima nyocha watimo kapok wach id ni wach wach enhanced voter registration obiro mm. focus marwa to kineno kuonde ma numbers bire mang'eny gin kuonde mantie institutions mm -hmm. secondary schools MTCs, TVETs, kod other institutions like universities. Kuondego are good harvesting grounds. Kendo secondary school kaka Mbaga Day School, mm. Mbaga we were involved. Nomiwa numbers mang'eny kabisa. Koro kidhi, especially day schools, day schools medo ka joma some gin members of the community mm -hmm. maga are part of the target mm -hmm. tiyudo ka ng'ato tan 18 kimiya id kendo kimiya id to chieng' mikelo id to ubiro go ja ibc to register e chuth ubiro go ja sha to register mondo oyud value mm -hmm. koro institutions osekonyowa kabisa kaka skunde mag secondary ma wan go to there's a lot of work madhi mbele from all quarters another thing mabende ok anyal wuok e studio kaka okawacho mm -hmm. namba kani kane wadhi wagoye gi jatelo PS mar arita kwe mm. Dr. Raymond Omolo mm -hmm. to no, nokawe maber kabisa kendo en mano chake mm -hmm. ma wan kwadonjo to wadonjo adonjo wacheni wabende gimitimoni mm. wan ok itime maber to wanyalo biro bwakele gimiluongo ni technology systems kod mm. data mondo wamede odhi e piyo maber, piyo maber. to gima mora maduong' mogik gi jatelo miluongo Raymond Omolo ni mm. ne en ng'ama winjo new ideas kendo timo new ideas into test mm -hmm. to kendo embrace new ideas ma progressive for the community mm -hmm. koro obende oyawonwa system mar ngawo